Bonsoir an häerzlech wëllkomm hei an der Escher Bibliothéik. Wéi der vläicht scho wësst, mäin Numm ass Séraphine Mirage a mir maachen haut eisen Diva Storytelling hei an der Bibliothéik fir eis Luxembourg Pride Online Version. Ech wäert iech den Owend zwou Geschichten ziele vun de Gebridder Grimm, awer op meng Aart a Weis. An ech wëll iech elo net weider op d'Folter spanen a mir fänken direkt un mat der Fëscherin A senger Fra. An enger hëlze Brak huet eng Fëscherin mat senger Fra gewunnt. Si gong all Dag op de Stauséi an huet gefëscht an huet gefëscht. An eng Kéier hat et en décken Hierscht un der Aangel. dee sot, Fëscherin, looss mech liewen, wannechgelift! Ech si guer kee richtegen Hierscht, mee eng verwonsche Prinzessin. Wat hues de dovun, wann s de mech ëss? Ech sinn zéi an schmaache guer net gutt. Looss mech erëm fortschwammen. T'ass an der Rei. sot d'Fëscherin an huet den Hierscht zeréck an d'Waasser gehäit. Wéi et dunn heem koum, freet seng Fra, Wéi ass et, hues de eppes gefaang? Ech hunn en Hierscht gefaangen, sot et. Mee dee konnt schwätzen a sot, hie wär eng verwonsche Prinzessin. Dunn hunn ech e rëm schwamme gelooss. An dat hues du einfach esou gemaach, ouni eppes a Plaz ze froen? sot d'Fra. Wat hätt ech mer da sollte froen? äntwert d'Fëscherin. Ma kuck, sot si, du häss der kënnen en Haus wënschen. Laf séier zeréck, ruff den Hierscht, vläicht ass et da net ze spéit. An da geet déi Saach an d'Rei. D'Fëscherin wollt net esou richteg, schliisslech huet et dunn awer dat gemaach. Wéi et bei d'Waasser ukoum, war dat ganz gréng a giel an et war net schéi glat. Hatt huet geruff

Du koum den Hierscht erbäi geschwomm a sot, Wat wëll et dann? Ma kuck, äntwert et, ech hunn dech jo gefaang, an elo seet mäi Marguerite, ech hätt mer sollten eppes wënschen. Et wëll net méi an eiser hëlze Brak wunnen, et hätt gär e klengt Haischen. Géi roueg heem, sot de Fësch, et huet et schonn. D'Fëscherin goung heem, an tatsächlech stoung do e léift klengt Haisschen, a seng Fra sutz baussen op der Bänk virdrun. Si huet et mat der Hand geholl a sot, Komm eran! Gesäis de, et ass hei elo vill besser. Si huet him de Virhäffche gewisen, déi schéi Stiffchen, d'Kummer mat hire Better dran an eng kleng Wiss mat Hénger a Gänsen an Uebstbeem. Kuck! sot se. Dat ass e léift klengt Haus. Jo, sot d'Fëscherin, sou schéin, sou wéi et elo ass, sou soll et bleiwen. Hei kënne mer ëmmer quiitschvergnügt liewen. Dat musse mer mol nach gesinn, sot d'Fra. Aacht bis 14 Deeg goung alles gutt, ma du sot d'Marguerite enges Daags, Lauschter mol, eigentlech ass dat Haus dach nach vill ze enk, an den Haff an de Gaart sinn och net grad grouss. Däi Fësch hätt der och kënne mi e grousst Haus ginn, nee? Géi zeréck a fro der e Schlass. Ma Fra, sot et, eist Haus ass dach gutt genuch, wat maache mir zwee dann an engem Schlass? Ma se huet sech net ginn, a schwéieren Häerzens ass et erëm bei d'Waasser gaang. Dat war donkel, gro an dréif an guer net méi sou gréng a giel.

Wat wëll et dann? sot den Hierscht. Ma weess de, sot d'Fëscherin, et hätt jo gären e Schlass. Géi roueg heem, sot de Fësch, d'Schlass steet schonn do. D'Fëscherin goung heem, an tatsächlech war do e grousse Palast, an op der Trap stung seng Fra. Déi huet et mat der Hand geholl a sot, Da komm eran! A wéi et mat hir eragoung, koume se fir d'éischt an eng Marmerhal.

Hannert dem Schlass ware Ställ mat eedele Päerd a Gäert mat prächtege Blummen. Kuck, sot d'Fra, ass dat net schéin? O jo, wonnerschéin, sot d'Fëscherin. Sou soll et bleiwen, mir kënne glécklech hei am Schlass wunnen. Dat musse mer awer mol nach gesinn, sot d'Fra. Deen anere Mueren ass d'Fra als éischt waakreg ginn, a wéi se zur Fënster erausgekuckt an all dat Land ronderëm sech gesäit, huet se hir Fra gestouss a gesot, Erwäch emol a kuck der alles un! Kéinte mir net Kénigin ginn iwwer all déi Lännereien? Firwat sollte mir da Kénigin ginn? 't ass scho gutt, sot se. Wanns du och net wëlls Kinnigin ginn, ech wëll et ginn. Géi bei dän Hierscht a so him Bescheed. D'Fëscherin ass ganz traureg fortgaang. 't ass net an der Rei an et a pff. E klengen Tuddler geet ëmmer, ne? Mee D'Fëscherin ass ganz traureg fortgaang. Et ass net an der Rei a geet net an d'Rei, duecht et, a wéi et de Séi gesäit, war dee ganz schwaarz an d'Waasser huet faul geroch.

Stell der vir, lo wëll et d'Kinnigin ginn! Ma géi heem, et ass et schonn. Du gung d'Fëscherin heem an du gesäit et, dass de Palast nach vill méi grouss gi war. Zaldote mat Säbelen an Troteren stonge ronderëm an d'Tierm waren nach méi héich

En Zepter. O mei, Margeret, bass du elo Kinnigin? sot d'Fëscherin. Jo, äntwert si, elo sinn ech Kinnigin. O Fra, dat geet awer elo héich hier, wann s du Kinnigin bass. Lo wëlle mer eis awer näischt méi wënschen, huet et gemengt. Si awer ass an hirem Troun hin an hier gerutscht. Et fänkt schonn erëm un langweileg ze ginn, laang halen ech dat do net aus, sot se. Géi bei däi Fësch, ech wëll Keeserin ginn. O Fra, sot d'Fëscherin, dat kann ech awer den Hierscht net soen, et gëtt nëmmen ee Keeser, Keeserin kann hien dech net maachen, neen, dat kann e wierklech net maachen. Wat! huet si gebläert. Ech si Kinnigin an du bass nëmme meng Fra. Wëlls du lo wuel op der Sekonn bei de Fësch goen an him soen, dass ech Keeserin wëll ginn? Wann hien aus mir konnt eng Kinnigin maachen, dann och garantéiert Keeserin. Du huet et nees misse bei d'Waasser goen an en an et duecht, Et ass onerhéiert, wéi mäi Margaret sech stellt. De Fësch gëtt bestëmmt rosen iwwert eis. A wéi et bei d'Waasser ukënnt.

Wat wëll et dann? sot de Fësch. O denkt der mol un, sot d'Fëscherin, et wëll der jo lo net Keeserin ginn. Géi nëmmen heem, et ass et schonn. Maja, kënnt der iech dann lo dat keeserlecht Schlass virstellen? Ganz aus Marmer war et gebaut, Statuen aus Alabaster stoungen an engem risege Park, an deem si Grofen a Barone ronderëm getrëppelt. An am Trounsall Jo, do sutz seng Fra op engem Troun, deen dräimol esou héich war wéi virdrun, mat enger Kroun, déi dräimol esou grouss war a garnéiert mat Karfonkelsteng. Margret, bass du elo Keeserin? sot d'Fëscherin. Jo, sot si, lo sinn ech Keeserin. Him ass hatt ass bei et gaang, huet et verschotert vun der Säit ugekuckt a sot, O Fra, wéi ass dat schéin! Wann s du elo Keeserin bass, Fra, sot si, wat stees du do näischt ze man? Lo sinn ech Keeserin, ma ech wëll Päpstin ginn. Géi bei den Hierscht a maach dat an d'Rei. Wéi d'Fëscherin dës Kéier bei d'Waasser goung, hunn him d'Knéie gewackelt. E Stuerm war iwwer d'Land gezunn an d'Waasser huet gebrëllt a sech opgebeemt. E Schëff war a Séinout geroden. Ganz verdaddert huet et du gesot.

Jo, wat wëll et dann? sot den Hierscht. O mei, sot d'Fëscherin, lo wëll hatt och nach Päpstin ginn. Géi heem, et ass et schonn. A wéi et heem goung, stoung do eng riseg Kierch, bannenan Dausende vu Käerzen, a seng Fra

An et huet se ëmmer erëm musse bekucken, an et war him, wéi wann en an, wéi wann et an d'Sonn géing kucken. O, wéi geet dat schéin heihier, wann s du Päpstin bass! sot et. Si souz do, steif, an huet keen Toun vu sech ginn. Sou, sot et, lo bass de awer zefridden. Lo bass du sou héich komm, méi wéi Peepstin kanns de net ginn. Dat musse mer dann mol nach gesinn, sot si, an du sinn s'an d'Bett gaang. Awer si war net zefridden a vu Geieregkeet konnt se net schlofen a se huet ëmmer missen denken, wat se dann nach kéint ginn, an 't ass hir näischt méi agefall. An der Zwëschenzäit ass d'Sonn opgaang. D'Marguerite huet sech opgeriicht am Bett an hat eng Idee. Ech misst et sinn, deen d'Sonn kéint kommandéieren. An och de Mound. Dat duecht se. Allez hop, Fra! sot si, an dobäi huet si hatt an d'Rëpper gestouss. Stéi op a géi bei de Fësch! Ech wëll Göttin ginn! D'Fëscherin ass esou erféiert, datt et bal aus dem Bett gefall ass. D'Margeret sot et an huet sech d'Ae geriwwen a gehofft, et hätt en et richteg héieren. Margeret, hues du eppes gesot? Wann ech net kann d'Sonn kommandéieren, An dem Mount soen wéini hien eraus dierf kommen, da kreien ech keng Rou. Ech wëll ginn ewéi Gott. So dat direkt dengem Fësch. A nee Fra, sot et, ass virun hir op d'Knéie gefall an huet geruff, Ech bieden dech, hal dach op! De Fësch konnt dech vläicht Keeserin a Peepstin man, awer wéi Gott sinn, dat ka kee Mënsch. Sief dach eng eenzeg Kéier an dengem Liewe verstänneg a bleif Peepstin. Dunn Hätt dir mol missen eng rose Louder gesinn! Si huet mat Féiss gerannt a gehurelt a gebierelt. Géi a maach wat ech dir soen! Dunn ass et gaang bis bei de Séi. De Stuerm huet gebeetscht, dass e knapps op de Bee bliwwen. Sou gebeetscht huet de Stuerm, dass ech mech hei scho vertuddelen. De Stuerm huet gebeetscht, dass et knapps op de Been bliwwen ass. Et huet gedonnert a geblëtzt, d'Welle waren esou wéi sou héich ewéi de Kierchtuerm. Et huet misse jäizen, fir den Donner z'iwwertéinen.

T'ass bal net ze gleewen, ma hatt wëll Herrgott ginn. Da géi bei et, et sëtzt schonn erëm a senger aler Braak. An do sëtzen déi zwee nach bis haut. Sou, dann liese mer lo mol eis zweet Geschicht vir mat dem Titel De Schnéiwilli. Eng Kéier matzen am Wanter Schnéiflacke si lues ewéi Plomme vum Himmel erofgedanzt, souz eng Kinnigin bei der Fënster, déi eng Rumm aus schwaarzem Ebenholz hat, a se huet gebutt. Iwwer dem Bitzen, wéi se sou opgekuckt huet op de Schnéi, huet se sech an de Fanger gepickt an et sinn dräi Drëpse Blutt an de Schnéi gefall. well dat Rout am Schnéi esou schéi gemaach huet, duecht si fir sech, Hätt ech dach e Kand esou wäiss ewéi Schnéi, esou rout ewéi Blutt an esou schwaarz ewéi d'Holz vun der Fënster rum. Geschwënn duerno huet si e klenge Jong kritt. Dee war esou wäiss ewéi de Schnéi, esou rout ewéi d'Blutt an esou schwaarz ewéi d'Eebenholz. Dofir gouf e Schnéiwilli genannt. Ma d'Kand war knapps op der Welt, dunn ass d'Kinnigin verstuerwen. No engem Joer huet de Kinnek sech nees bestuet. En huet e schéine Mann kritt, mee hie war agebilt an iwwerhieflech a konnt net verquëssen, datt iergendee méi schéin sollt sinn ewéi hien. Hien hat e komesche Spigel. Wann hien sech virdrun gestallt an dra gekuckt huet, sot hien, Spigel, Spigel u menger Wand, wien ass dee Schéinsten am Land? An de Spigel huet em geäntwert, Här Kinnek, dir sidd dee Schéinsten am ganze Land. Dann war hien zefridden, well hie wosst, dass de Spigel ëmmer d'Wourecht géing soen. Wat de Schnéiwilli méi grouss ginn ass, wat hien ëmmer méi schéi ginn ass. A wéi e siwe Joer al war, War hien esou schéin ewéi de klore Fréijorsmueren, méi schéin ewéi de Kinnek, säi Stéifpapp. Wéi deen dunn nees eng Kéier säi Spigel gefrot huet, Spigel, Spigel un der Wand, wien ass dee Schéinsten am Land? huet hien him geäntwert, Här Kinnek, Dir sidd hei vir, mee de Schnéiwilli ass nach dausendmol méi schéin ewéi Dir. Dunn ass de Kinnek erféiert an hien ass ganz gréng a giel am Gesiicht gi vun Näid. A vun deem Moment un, wann hien de Schnéiwilli nëmme gekuckt huet, huet sech säi Mo ëmgedréint an d'Gal ass him iwwergelaf, esou huet hien de Jong gehaasst. Den Houfert an den Näid sinn ewéi Onkraut a sengem Häerz an d'Luucht geschoss, sou datt hien Dag an Nuecht keng Rou méi fonnt huet. Eng Kéier huet hien dunn de Jeeër geruff a sot zu him, Féiert d'Kand eraus an de Bam, Bësch, ech wëll et aus den Aen hunn. Maach et dout a bréng mir seng Long a seng Liewer zeréck. De Jeeër huet gefollegt an de Schnéiwilli mat an de Bësch geholl, mee wéi de Jong wollt mee wéi en de Jong wollt dout maachen, huet hien ugefaange mat kräischen a sot, Léiwe Jeeër! Hunn ech mech scho mat der Zeil verdinn? Moment. Voilà, nach eng Kéier. Léiwe Jeeër, looss mech dach um Liewen! Ech rennen dann een Zock ganz déif an de Bësch eran a kommen ni méi erëm. Well hien esou schrecklech gekrasch huet, hat de Jeeër Matleed mat him a sot, Allez hop, laf, du aremt Kand! An en duecht, Jösses Kanner, déi wëll Déiere wäerten en och nach sécher friessen! An awer ass him e Stee vum Häerz gefall, datt en de Jong net huet missen dout maachen. E klengt Wëldschwäin, dat grad do gespronge koum, huet en dunn erluecht an him d'Long an d'Liewer erausgeholl, fir et dem Kinnek matzehuelen. De Kach huet déi missen am Salzwaasser kachen an deen uerge Mann huet se giess a gemengt, hien hätt dem Schnéiwilli seng Long a seng Liewer giess. Elo war dat aremt Kand an deem grousse Bësch mudderséilenalleng an en hat esou eng Angscht, dass en sech net ze hëllefe wosst. De Bouf ass gesprongen iwwer d'Koppen a gelaf, wou et flaach war. iwwer déi spëtz Steng ewech, de Stären alt nëmme weider an déi wëll Déieren am Bësch hunn hie lafe gelooss. Hien ass gerannt, esou laang ewéi seng Féiss e gedroen hunn, bis et bal Owend war. Dunn huet hien e klengt Haische gesinn an en ass eragaang, fir ze raschten. Am Haische war alles butzeg kleng, ma esou propper an aartlech, et

Duerno, well hien esou schrecklech midd war, huet hie sech an d'Bettche geluecht, ma et war keent richteg Mooss. Dat eent war ze laang, dat anert war ze kuerz, just dat siwent war gutt. Doran ass hien du leie bliwwen. En huet sech dem Härgott uvertraut. an ass entschlof. Wéi et ganz däischter ginn ass, sinn d'Häre vum Häischen heem komm. Dat ware siwen Zwergen, déi an der Déift vun de Bierger no Äerz gegruewen hunn. Si hunn hir siwe Liichtercher ugefaangen a wéi et schéin hell am Häischen ginn ass, hu se gesinn, dass een dobanne war, well et war net méi alles just d'selwecht wéi virdrun, wéi se fortgaange sinn. Deen éischte sot, Wien huet op mengem Stillche gesiess? An deen zweeten, Wien huet vu mengem Tellerche giess? Deen drëtten, Wien huet e Stéck vu mengem Bréitche geholl? Dee véierten, Wien huet bei mir d'Geméis giess? Dee fënneften, Wien huet mat menger Forschett gepickt? Dee sechsten, Wien huet mat mengem Messerche geschnidden? Dee siwenten, Ween huet aus mengem Glieschen gedronk? Dunn huet deen éischten emol ronderëm sech gekuckt an en huet op sengem Diwwi eng Kaul entdeckt. Hie sot, Wie sutz op mengem Bett? Déi aner koume gelaf an hu geruff, A mengem louch och een! Wéi dee Siwenten och no a sengem Bett gekuckt huet, oder a sengem Bett nogekuckt huet, huet en de Schnéiwilli gesinn, deen dra louch an och do geschlof huet. Hien huet séier déi aner erbäi geruff, déi koume gelaf an hu Kreesch gedon. Si hunn hir siwe Liichtercher geholl an de Schnéiwilli vun alle Säite beliicht.

Den siwenten Zwerg huet den Tour vun de Bettercher gemaach a bei jiddwerengem eng Stonn geschlof. Du war d'Nuecht erëm. Mueres ass de Schnéiwilli waakreg ginn a wéi hien déi siwen Zwerge gesinn huet, do ass en erféiert. Se waren awer frëndlech an hunn hie gefrot, Wéi heeschs du? Ech heesche Schnéiwilli, huet e geäntwert. A wéi bass du bei eis an d'Haus komm? hunn d'Zwerge weider gefrot. Dunn huet hien hinne verzielt, datt säi Stéifpapp hien hätt wëllen ëmbréngen, datt de Jeeër hien awer lafe gelooss hätt an datt hien de ganzen Dag duerch de Bam Bësch gelaf wär, bis en endlech hiert Haise fonnt hätt. D'Zwerge soten, Wann s de wëlls, da kanns de bei eis de Stot maachen. Kachen, d'Better maachen, wäschen, bitzen, strécken a wann s de dat schéi propper an uerdentlech mëss, da kanns de bei eis bleiwen a mir loossen dir et bestëmmt un näischt feelen. Jo, sot de Schnéiwilli, vun Häerze gär. An hien ass do bliwwen. En huet gutt fir d'Zwergelcher gesuergt. Mueres si si an d'Bierger gaang, fir no Äerz a Gold ze sichen. Owes koume se erëm an dann huet hiert Iesse misse prett do stoen. Den ganze léiwen Dag iwwer war de Jong eleng. D'Zwergen hunn e gewarnt a gesot, Huel dech gutt an Uecht virun dengem Stéifpapp, dee weess bestëmmt geschwënn, dass du bei eis bass. Looss nëmme kee Mënsch an d'Haus eran. Nodeems de Kinnek gemengt gehat huet, hien hätt dem Schnéiwilli seng Long a seng Liewer giess, war hien fest iwwerzeegt, hie wär erëm d'Nummer eent am Land an op alle Fall de Schéinsten. En huet sech viru säi Spigel gestallt a gefrot, Spigel, Spigel un der Wand, wien ass dee Schéinsten am Land? Dunn huet de Spigel him geäntwert, Här Kinnek, dir sidd hei vir, awer de Schnéiwilli hannert de Bierger bei de siwen Zwergen ass dausendmol méi schéin ewéi dir. Dunn ass en erféiert, well e wosst, datt de Spigel net gelunn huet, an en huet ernuecht geholl, datt de Jeeër e bedrunn hat an datt de Schnéiwilli nach liewe géing. Hien huet wéi laang gekalennert, fir e Mëttel ze fannen, fir hien dout ze maachen. well soulaang hien net dee Schéinsten am Land war, huet den Näid en net roueg gi gelooss. Wéi en sech dunn endlech eppes ausgeduecht hat, huet e sech am Gesiicht gefierft a sech wéi eng al Hauserin ugedoen, et konnt een hie guer net méi erëmerkennen. Sou ass hien dunn, also si, iwwer déi siwe Bierger bis bei déi siwen Zwerge gaang. Do huet si dunn un d'Dier geklappt a geruff, Hei ass et, wou et gëllt! Schéi Wuer, dir Leit! De Schnéiwilli huet zur Fënster erausgekuckt a geruff, Gudde Moie, léif Fra! Wat hutt Dir feel? Schéi Wuer, gutt Wuer! huet si geäntwert. Rimme vun alle Faarwen! Si huet een erausgeholl, dee war geflecht mat e puer Faarwe Seid. Esou eng éierlech Fra kann ech eraloossen, duecht sech de Schnéiwilli. En huet de Reedel vun der Dier lassgemaach an huet sech dee schéine Rimm kaaft. So, Kand, sot déi Al, wéis du d'Box gutt ruddelt hues. Komm mar hinner, ech maan der dee Rimm emol uerdentlech drop. De Schnéiwilli huet sech näischt Béises derbäi geduecht an huet sech virun se gestallt a sech deen neie Rimm undoe gelooss an zouzéie gelooss. Déi Aal huet awer esou séier an esou fest zougezunn, datt de Jong keen Otem méi krut an e wéi dout ëmgefall ass. Elo kanns de soen, du wäers eng Kéier dee Schéinste gewiescht, sot si, also Hien, also déi al Hauserin, an huet sech getommelt fir fort. Net laang duerno, géint den Owend, koumen déi siwen Zwergen heem. An wat sinn se erféiert, wéi se hire léiwe Schnéiwilli do gesinn hu leien, e wéi dout. En huet net méi gewibbelt. Si hunn en opgehuewen an hunn dunn direkt gesinn, datt de Rimm ze fest zougezu war. Si hunn e séier duerchgeschnidden. Dunn huet de Schnéiwilli erëm ugefaang e bëssen ze ootmen an No an no goufen nees lieweg. Wéi d'Zwergen héieren hunn, wéi dat gaange war, soten se, Déi al Hauserin war keen aneren ewéi de Kinnek, däi Stéifpapp. Pass nëmmen op a looss dach beileiwe kee méi eran, wa mir net hei sinn. Déi uereg Fra, nee, also deen uerge Mann awer, ass bei säi Spigel gaang, soubal hien doheem war, an huet gefrot, Spigel, Spigel un der Wand, wien ass dee Schéinsten am Land? Dës Kéier huet de Spigel geäntwert, Här Kinnek, Dir sidd hei vir, awer de Schnéiwilli hannert de Bierger bei de siwen Zwergen ass dausendmol méi schéin ewéi Dir. Wéi en dat héieren huet, krut e bal d'Häerz gespär, well e wosst nëmmen ze vill gutt, dass de Schnéiwilli erëm lieweg gi war. Elo awer kritt en eng agebrockt, dass se net méi zou sech kënnt, sot hie sech, a mat Hexentricken huet en e Kamp gëfteg gemaach. Dunn huet en sech als al Fra verkleet, an esou ass hien, also si, iwwer déi siwe Bierger bei déi siwen Zwerge gaang. Si huet un d'Dier vum Häuschen geklappt a geruff, Éischtklasseg Wuer, éischtklasseg Wuer! De Schnéiwilli huet zur Fënster erausgekuckt a sot, Gitt nëmme virun, ech duerf keen eraloossen. Ma ukucken dierf se der d'Saache jo awer bestëmmt! sot déi Al. Si huet de gëftege Kamp erausgezunn an en an d'Luucht gehal. De Kamp huet dem Bouf esou gutt gefall, dass hie sech betuddele gelooss huet an en huet d'Dier opgemaach. Wéi se sech eens waren iwwer de Präis, sot déi Al, Komm, ech kämmen dech emol schéin. De Jong huet sech erëm näischt Béises derbäi geduecht an huet déi Al gewäerde gelooss. Ma knapps hat si him de Kamp an d'Hoer gestach, huet d'Gëft och scho gewierkt an de Schnéiwilli war vu sech an ass ëmgefall. Du Schéinheetskinnek, sot déi Al voller Boussecht, elo ass et eriwwer mat dir! A se ass fortgaang. Also hien, also, ha, dir verstitt mech schonn. Glécklecherweis war et bal Owend an d'siwen Zwerge sinn heemkomm. Wéi se de Schnéiwilli dout do leie gesinn hunn, hunn se gläich de Stéifpapp verdächtegt. Si hunn alles ënnersicht an dobäi dee gëftege Kamm fonnt. Knapps haten s'en erausgezunn, du koum hien och schonn nees zou sech an huet verzielt, wéi alles gaange war. Si hunn en nach eng Kéier gewarnt, e sollt dach uecht ginn a kengem d'Dier opmaachen. Den Kinnek war knapps doheem, dunn ass hie schonn nees bei säi Spigelstuer gaang an huet gefrot, Spigel, Spigel un der Wand, wien ass dee Schéinsten am Land? Hien huet geäntwert wéi virdrun, Här Kinnek! Dir sidd hei vir. Awer de Schnéiwilli hannert de Bierger bei de 7 Zwergen ass dausendmol méi schéin ewéi Dir. Wéi en de Spigel héieren huet esou schwätzen, huet e vu Roserei geziddert. De Schnéiwilli soll stierwen! huet e gejaut. A wann ech mech dofir entleiwe muss! Hie gong an en heemlechen Eck vu senger Kummer, wou kee Mënsch hi koum, an huet do e gëftegen, e ganz gëftegen Apel gemaach. No baussen huet hie gutt ausgesinn. wäiss mat roude Baken, sou dass jiddereen deen e bekuckt huet Loscht drop kritt huet. Ma wien nëmmen e Stéckelchen dovunner giess huet, deen huet misse stierwen. Wéi den Apel fäerdeg war, huet de Kinnek sech erëm am Gesiicht gefierft a sech als Bauerefra verkleet. Esou gong hien, pardon, esou gong si iwwer déi siwe Bierger bei déi siwen Zwergen. Si huet do un d'Dier geklappt an de Schnéiwilli huet de Kapp zur Fënster erausgestreckt a gesot, Ech dierf kee Mënsch eraloossen. D'siwen Zwergen hu mir dat verbueden. Du sot d'Bauerefra, T ass gutt, ech gi mengen Äppel scho lass. Ma do, deen hei schenken ech der. Nee, merci, sot de Schnéiwilli. Ech dierf näischt ofhuelen. Fäerts de, e wär vergëft? sot déi Al. Hei kuck, ech schneiden den Apel duerch. Déi Säit mat de roude Bäckelcher kriss du an déi wäiss Säit iessen ech. Den Apel war awer nëmmen op dem roude Bak gëfteg. Dem Schnéiwilli ass d'Saaft am Mond zesummegelaf, wéi en dee schéinen Apel gekuckt huet. An wéi dunn d'Bauerefra e Stéck dovu giess huet, konnt hie sech nëmmi halen en huet d'Hand nom Apel ausgestreckt an déi gëfteg Halschent geholl. Knapps hat en dra gebass, dunn ass e schonn nees op de Buedem gefall. Ganz grässlech, huet de Kinnek dunn op en erofgekuckt a mat engem helle Laachen sot hien, Hahahaha! Wäiss ewéi Schnéi, rout ewéi d'Blutt, schwaarz ewéi d'Ebenholz, hahahaha! Dës Kéier geet et den Zwergen e Strapp ze séier, du kënns net méi zou dir! A wéi en doheem säi Spigel gefrot huet, Spigel, Spigel un der Wand, wien ass dee Schéinsten am Land? du krut hie vum Spigel geäntwert, Här Kinnek, Dir sidd dee Schéinsten am ganze Land! Dunn huet säin neidegt Häerz Rou kritt. Esou gutt, wéi eben en neidegt Häerz Rou ka kréien. Wéi d'Zwergen owes heem koumen, hu se de Schnéiwilli um Buedem leie gesinn. Et ass keen Otem méi aus sengem Mond komm. E war dout. Si hunn en opgeriicht, hu gesicht, ob se eppes Gëfteges géife fannen, hunn e mat Waasser a Wäin ganz ofgewäsch, ma et konnt alles näischt déngen. Dat gutt Kand war dout an ass dout bliwwen. Si hunn en opgebohrt, hu sech alle siwen dernieft gesat an hunn dräi Deeg laang gekrasch. Du wollten si en begruewen, mee en huet nach esou frësch ausgesinn an en hat nach esou schéi rout Baken. Si sote sech, Mir kënnen en nach net an deen däischtere Buedem leeën. Si hunn him dunn eng Doudelued aus Glas maache gelooss, fir datt een nach virun vun alle Säiten de Schnéiwilli kucke kéint. Si hunn en dunn drageluecht a mat gëllene Buschtawe säin Numm drop geschriwwen an och, datt et e Kinnekskand wär. Dunn hunn si d'Lued erop op de Bierg bruecht an ee vun hinnen ass ëmmer derbäi bliwwen. Fir en ze bewaachen natierlech. Och d'Déiere koumen an hunn em hunn ëm e gekrasch, fir d'éischt eng Eil, dono e Kueb a fir d'lescht eng Deifchen. Laang Zäit louch de Schnéiwilli esou an der Lued an en huet ausgesinn, ewéi wann hie géing schlofen. E war nach ëmmer esou wäiss ewéi Schnéi, esou rout ewéi Blutt an esou schwaarz ewéi Ebenholz. Enges Daags huet e Prënz sech am Bambësch verlaf En huet bei den Zwergen ugeklappt, fir do kënnen iwwer Nuecht ze bleiwen. Hien huet um Bierg d'Doudelued gesinn an dee schéine Schnéiwilli dran. An en huet gelies, wat do mat gëllene Buschtawe stoung. Hien huet zu den Zwerge gesot. Gitt mir d'Lued, an ech ginn iech dofir, wat der wëllt. Mee d'Zwerge soten, Mir ginn dir se net, fir näischt op der Welt! Du sot de Prënz, Da schenkt mer se, ech kann net méi liewen, ouni de Schnéiwilli ze gesinn! Ech wëll hien och an Éiren halen wéi mäin Allerléifsten. Wéi en dat sot, haten d'Zwerge Matleed mat him an hunn him d'Lued geschenkt. De Prënz huet se vu sengen Dénger op de Schëllere fortdroe gelooss. Ënnerwee ass ee vun hinne géint en Aascht gestouss an iwwert seng eege Féiss gefall. Duerch dat Gestuckels ass dat Stéck Apel, dat de Schnéiwilli am Hals stiechen hat, lassgaang. Kuerz drop huet hien d'Aen opgemaach, den Deckel vun der Lued an d'Luucht gehuewen a sech opgeriicht. E war erëm lieweg. O Mammeli Kanner, wou sinn ech dann hei? huet e geruff. Du bass bei mir, sot de Prënz voller Freed. Hien huet him verzielt, wéi alles gaang war, an e sot, Ech hunn dech léiwer ewéi alles op der Welt. Komm mat mir op mengem Papp säi Schlass a gëff mäi Mann. Den Schnéiwilli huet e Léif fonnt. En ass mat him gaang an et gouf eng prächteg Hochzäit ugesot. Dem Schnéiwilli säin uerge Stéifpapp gouf och op d'Hochzäit agelueden. Wéi hien sech erausgefiizt hat, ass en sech virun de Spigel stelle gaang an huet gefrot. Spigel, Spigel un der Wand, wien ass de schéinsten am ganze Land? De Spigel huet geäntwert, Här Kinnek, dir sidd hei vir, awer de jonke Kinnek ass nach dausendmol méi schéin ewéi dir. Fir d'éischt huet e geflucht, mee no an no ass et him ëmmer méi elle ginn. Hie wollt net op d'Hochzäit goen, mee et huet him keng Rou gelooss, hien huet de jonke Kinnek misse gesinn. Wéi hien an de Festsall erakoum, huet en de Schnéiwilli erkannt. Et ass him kal de Réck erofgelaf, An en huet sech vu lauter Angscht net méi beweegt kritt. De Stéifpapp stoung do wéi op gliddege Kuelen, an d'Glous ënnert senge Féiss ass esou grouss ginn, datt e gemengt huet, e misst elo hei danzen, an en ass dout ëmgefall. Dat war eis Geschicht vum Schnéiwilli. Ech hoffen, meng Interpretatioune vun de Geschichte vun de Gebridder Grimm huet Iech gefall. Ech wënschen Iech weiderhin nach e flotten Owend. Ech kucke mech elo hei nach e bësselchen ëm, wat ech déi nächst Kéier ka fir Iech liesen. An ech mengen, hei an der Escher Bibliothéik A ech mengen ech ginn hei fündeg. Vill Spaass bei deenen nächste Programmpunkter muer, iwwermuer, de Samsden, de Sonnden, déi ganz Woch iwwer. Ech wënschen iech eng gutt Nuecht, bleift gesond a monter a bis geschwënn.